Selamat datai ngagai channel Kason Squad Horror.
I got some dirty shit to pick up at the dry clean I got a tidy bitch to pick up, I got love Selena Shawty hop up in the whip but I ain't never seen her Shawty love the way I whip it in a two seater Selamat malam bala peninga semua. Ngarap kita tau gerai tau nyamai, tau senang tau lantang, tau chelap tau lindap nguan menua. Lalu. Aku meri besai terima kasih malam tu nuju kita ke benung nganti rengat ke lima tu. Nyadi alu deh terus ka aku tu neh rengat ke lima tu. Sina nuan udah ngelanga adat turun kitai. Lalu diatu anak nuan nyadi ke ganti? Suba nuan kala bejanji udah sanggup nyerah ke anak nuan ngibun pesaka turun kitai tang diatu nuan enda netap janji ti udah di telah nuan ngau aku suba. Bepun sari tu anak nuan deka di ambi kami lalu ngau belubah nuan deka lenyau anak indu nuan. Enda ngira sekali ke anak laki tau ke indu. Genap bulan purnama iya ti ketujuh ila, anak nuan empu deka datai nyingkau bungai sebayan ti tumbuh selepak buluh betung. Enti iya udah negu bungai nya, tekala nya meh terengkah ba dunya bukai alu nadai pulai agi. Nya pan nuan bisi tetemuka penawal kena nipang sumpah ti udah dilanggar nuan nya empu. Nya baru anak nuan ulih pulai ngagai nuan baru. Sina dani ke nyap alu nyabek de dui ngenati ke mimpi tadi kala nya ia ngerek laki ia sigau lalu nusi mimpi ia nya nya ngenung tudah sigau ipek ngelemi ati ia ninga cerita bini ia nyau meh anek asi aku pia ku ia nelai ati empu. Tang Segau enda ngayanka pengirau iya ngagai bini iya laban iya nemu bekeni gaya bini iya nya. Tambah agi sindar ukai entu mensia baka iya, Umas nya indai endo ukai tak nama nya deh semina mimpi aja nya. Pia ku Segau ngaum ati bini iya ke sayau ke iya. Kepuas sindar nyabek dia iya malik ke atas meda bulan iya pen lalu bejaku. Apai endauk sari tau bulan purnama keterubah peda nuan bulan nyin enggau mua ti naka iya penyinu sinda merening mua laki iya. Apai endauk lalu betau datai anak andai tua kini mih iya dini mih sida sebuat tinuk malam tu. Ambei apai endauk ngiga anak sui tu. Kasih ti iya udah teleba lama ntang iya. Kada enda tesat iya deh apai endu. Sina bejako enggau laki iya enggau sesabek. Sapa enda sayau ke bini. Ka penda angkat meh tudah sigau begari tegau ninga jako bini ngasuh ngiga anak seduai. Ba kampung din, sida sara sekaban ngasai kediri tesat taja pan jalai ke tengah sida mansang tadai jalai ke sama. Tang utai ke nyelai jalai nya tau rembus pia baru. Baka ni kitai tu mit? Iya tak kitu belama ga kitai begiga ke lauk seri tu jalai tu tau nemu bebalai. Iya tak tu belama ga tengah kitai. Jelih merening mua bakih tiga iku nya. Ipak pemangih Jelih nyau juring leka mata iya. Sida sebuat bejalai malam nya semina betengau ke terang bulan. Serawa, takut ku. Anang nuan jauh ari aku. Ukai bebula takut tudah sara. Tambah mega iya udah meda utai ke enda ulih peda kitai. Iya ga ti sigi tebuyan baru enggau orang bejalai ke babas. Delalai kantu ga maya bejalai pulai. Malik ke baruh aja meh sara. Ka iya malik ke iba mua antu ukai anchi penyai. Palik ke kanan simpak mua antu leka mata nyau betekitang. Ngelengak ga ke atas bekejangkit sida antu nibuh sebut ti perening ke mua. Nyu pulai ngagai cerita dua puluh taun ti lalu baru ga tu. Kisah Sigau ke benung belaban enggau antu bunsu sarung nya tadi. Au pia ke munyi iya tu au dua puluh taun ti lalu. Benung arung belawa napat ke Sigau. Enda mukai-mukai deh kaki aru tesangkut ba janggut bunsu sarung. Nuan! Berani nuan! Nya pemakai aku ka ambi nuan? ko jako antu bunsu nya ngagai aru ke benung belawa ngagai sigau ke ka ngambi sigau nya tadi. Perening mata bunsu sarung naka pemedis ati iya meda aru narit sigau. Jampat lari nuan! Ambi daun buan nyin tangkup ngagai pala nuan diatu jampat, ku Aru, jari iya ke kusil ngulihka kaki iya sangkut ba janggut Bunsu Sarung nya tadai. Sigau enda nitihka jaku Aru, maya ke belawa dia iya ingatka jaku pesan nia aki iya suba, Igau enti bejalai ke kampung, anang enda ingat mai selukai. Antu enggai nyium selukai bau selukai gat takut sida iya pia kuning aki iya usit nyau sigau belanda ke selepak bandir kayu ngidup ke api kena nunu selukai pusin pusin iya kayu bedau ga api nya idup sambil mata iya malik ngagai bunsu sarung enggau aru kin. Nyau pemuas iya ngidupka api, nyau ringat diri tudah sigau, baru api nya idup. Iya pan lalu belawa naban ke selukai ke tunu iya ngagai Bunsu Sarung. Dia tak nyerauh Bunsu Sarung enggau aru. Nyadi. Selukai nya tadi sigi tetakut antu. Pia ke pesan ake nya usit tadi. Debai iya daun selukai. Nyadi ko aru tu tadi ngasuh iya ngebap utai ke ba pala iya nya ngambi antu nya tak enda meda sigau kini au. Pia ko aru tu tadi. Aru tu orang he menua Sebayan nyin tu tadi. Madi sina tadi. Nyadi Sigau tu tadi nyu lain utai ke digaga inya nyu ngingat ke utai pesan ake nya tadi sigi nadai salah ga enti nitih ke iya apen nadai nemu penti pemali dua iko inu aru enggau sina nya ari sebayan tadi idup ke iya men tadi deh daun selukai nya lalu dibai iya ngagai bunsu sarong nya. Kelalu nyarau wah meh tudah aru tu tadai laban seduai iya bunsu nyengau aru nya tadi tebela entu nya. Pia ke kisah tu tadai au nyadi bekeni ke sida aru tu tadai enggau sigau tu kitai bela ninga iya ba renggat ke enam nya au. Nyadi nengka malam tu dulu meh aku ngeleka ka iya bala peninga. Mupuk dulu aku selamat malam.